Na me nso mede bɛfa w'akwannya so asrɛ yɛn nuanom nso sɛ, instead sɛ aberɛ biara na motwe aboɔ so, aberɛ biara na mo attack yɛn no, mo mmom no mommoa yɛn. Montaa yɛn akyi, mommɔ mpaeɛ mma yɛn na mommoa yɛn na yɛanya ahoɔden no de asom mo. Kakra a mɛtumi aka no. Mewɔ ahotɔsoɔ sɛ abrabɔ mu nyina ara ɛne Nyankopɔn. Ɛna mekyerɛ woi, sɛ wo sɔre firi wo mpa so a, first thing wo kɔ wo phone so na wo da hɔ na wo hwɛ WhatsApp no de ke nkurɔfoɔ a sɛbesɛbe stroke ni ade bɔɔ mo ni ade no, bu a wada wu, bɛsɔre na ne nsa no ntene ɛnom ano no. Ɛno ano, and these are things you have to think about, ɛno na ɛnam so a ɛbɛma woahunu sɛ woyɛ nipa, na tumi bi boro tumi nyinaa so. Ayɛ na sɛbe amanyɔsɛm ne mo nsɛmtwerɛfoɔ, ɛsiane tumi a ɛkura yɛn nti, ayɛ na yɛyɛ adwene sɛ tumi nyinaa wɔ yɛn. Nsɛmtwerɛni bɛyɛ n'adwene sɛ, oh, mɛsɛe wo because ɔka asɛm baako a ɛno ano no. Ansa na bɛyi wo ho ano no, na kyerɛ sɛ woabrɛ. Amanyɔni nso nim sɛ ɔkura tumi nti, wo, mɛkyerɛ wo anom deɛ ɛkeka ɛka ho. Ɛsiane sɛ wo kan ne w'anim kɔ no dan no nti, sɛ wowɔ saa nneɛma wei no mu bi mu na sɛ saa nneɛma bi kwa fa nya kwan wura w'adwene mu a, kyɛɛke wo ho. Ɔkyerɛ anyɛ wo dea. Wonim sɛ mewɔ mmɔkyerɛs paa. Ghana ha, mennim nnipa a wɔwɔ mmɔkyerɛs dodoɔ sen wo nti, ɛma ɛno nso mete nnipa ase. Ansa na mebɛhyɛ mmɔkyerɛ adwuma ase no, na menhyɛ da mmɛn afunu saa. Mehyɛ da kɔ round. Mɔkyes ahodoɔ hwɛ sɛnea mɔkyes deɛ yɛ no wɔ na matumi ayɛ me deɛ no sononko so. Dodoɔ a mekɔ kɔhwɛeɛ no, na mehunu nnipa a ɛda hɔ no, ɛma me nhunumu sɛ nkwa nyɛ ɔde. Sɛ nkwa yɛ ɔde a, tɛm biara no wonam a. Wobɛyɛ deɛ wopɛ.
Ahaa, but ɛnyɛ wo deɛ nti, woahwɛ wo ho yie.
abusua kyema nsɛ 96.1 fm so ne anɔpɛ ma menna wo ase na afei menna yɛtiefo nyinaa ase sɛ wafidie no daakye mansa 96.1 fm dwumadi a ɛfrɛ nsa adekyɛ mu nsɛm sɛ yɛasɛte the ball rolling uh, already nanso amefa ase da pie sɛ ma royal boss ɛna afei lio peter sɛ bright aboagye ɛne wɔn nso a ɔgye berɛ na wotie yɛn ɛm sɛ nnɛ ɛbɛdi nkɔmmɔ ahodoɔ no a wɔ fie ha no mu de ama wo

Enti sɛ Nyame ayɛ adom na me nso maba aban mu a, menni hwee a mɛyɛ de atua ne ka unless sɛ election asi na afei me nso mafa saa kwan no so de atua ne ka bi. Nti sɛ yɛa na yɛyɛ no a, ɔman Ghana ɛwɔ future ni. Former President John Agyekum Kufuor kyerɛ sɛ wɔdi ne party no ho yaw papaapa. M sɛ anɔpa yi yɛbɛbɔɔ ne no ama wotie bi. Wɔkyerɛ sɛ sɛ wɔn take decision bi anaasɛ biribi a ɛwɔ sɛ ɔno nso wɔgye n'adwenkyerɛ a na wɔn asan line no, ɔntumi nkyerɛ n'adwene bi. Amen ndɛ kame a sɛ ɔno ɔnyɛ party ba biemu anaa na ɔkyerɛ sɛ yawdi aba ne mu papaapa a ɔno nso de saa nsɛm no aba abɛto dwa anɔpa yi ɛm sɛ yɛwura Kofi Naftali wɔ ha nko ara deɛ ebia na ɔmo wɔ biribi ɔmo bɛtumi aka afa ho na ɔmo de adwedweedwe n'akoma nkakrankra na former vice president Dr. Alhaji Bawumia ɛkɔpie mu ɛwɔ ɔmo a n'ano ada ɛɛ yɛto aba na atum sɛ yɛmfa nkyɛ ɔmo yɛborɔ ɔmo Na ebinom kɔ hospitals ne adeɛ a, wɔakɔ akɔ akɔsra wɔn. Afei sika bi a ɛwɔ sɛ ɔtua sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛtumi anya ahotɔ so akɔ fie. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ hospital bill ne adeɛ wɔakɔ akɔtuatua. Ɔwieeɛ nso, wɔakɔ akɔsra Akua Afriyie na afei nso former MP eh, yɛn maame Hawa Kumsin. Na kyerɛ sɛ ɔno nso wɔakɔ akɔsra no because ɔno nso wɔbo no pa ara. Nti sei ara na ɔman yi ɛbɛkɔ nie anaa? Abusua Nahɛba ɛrefrɛ Sɛ ɛnnɛ anɔpa yi, sɛ yadeɛ bi reteetee wo a, kɔpie mu wɔ Nile Herbal so ɛyɛ, na wokɔ nso a yɛwɔ Nile Fevamix, fever ne malaria ne adeɛ, bɛtu aseɛ de ama wo. Nile Gonomix, gono bi a ɛteetee woɔ na afei nso Nile Herbal Powder, sɛ constipation, vomiting, phlegms ne adeɛ. Nile Ibomix, ɛno nso boa siesie wo ma tom sɛ biribiara kɔ so kama de ma wo. Nimdeɛ Herbal, AA Mensah, Sir Charles, Christ the Answer ne mmea ahodoɔ a ɛtɔn nnuro biara wobɛnya bi, 0244 774 206. Telecel. Ɛnde yɛ connecte more energies na atumi aboa network a wouse atom sɛ baabi a wohyɛ biada wonya network de yɛ call afei wo browse nso a kɔ ntɛm brɛntɛm na wo diale star five zero zero hash nso a na ɛkyerɛ sɛ promo no wogu so a wo enjoy saa too much promo ɛyɛ telecell fa ho hyɛm bi na ɛmmoa Doctor Perfect Ɔno ɔda Perfect Herbal Hospital no wɔ Akyem Asane, Mister Siaw Junction hɔ nom a. Sɛ diabetes anaasɛ mogyaborosoɔ wo deɛ neɛ sexual weakness, wayɛ mmerɛ wɔ mpam, bɛma, prostate ɛɛteete wɔ kidney, anaasɛ wo deɛ neɛ liver cancer, stroke, sciatica, otuo ase nti no twetwe wo pa ara, wo deɛ neɛ gonorrhea anaasɛ nyarewa bi a agye nipadua no abɔ so no, bɛpue mu wɔ Doctor Perfect asoɛeɛ na yɛmmoa wo. Adwuada kɔpem Efiada, 7 AM to 5 PM. yɛyɛ adwuma frɛ yɛn wɔ 0509848900 na be kind enterprise du hɔ nom a sɛ ɔpɛ mu ahodoɔ nyinaa ɔyɛ tomatoes mackerel sardine ɛna afei nso toothpaste ahodoɔ drinks biara biara biara biara biara kɔpie mu ɛwɔ yɛ be kind enterprise asoɛ hɔ nom a wɔn nsa ɛbɛka bi abusua dodoɔ bi a ɔpɛ biara no afrɛ yɛn wɔ 05579219 three seven three na wo ne panin adi nkɔmmɔ. Polytank ɛyɛ papa paa woyi so atom sɛ ɛkɔ yie ɛde ma wɔ ɛden paa sɛ woyi so polytank na ɛbɛpaapa anaasɛ sɛbe wode nsuo bɛgum anaasɛ biribi bɛgum na apɔtɔbibire bɛbam ɛnsi da wobɛtumi nso atwitwi mu kama yɛwɔ thousand litres five thousand afei nso ten thousand litres a ne nyinaa ɛboa ma biribiara no atumi akɔ nkan de ama wɔ Nurse Grace Experts Company Limited, wohwɛ yi a ɛkyerɛ kwan a Akim State University College, Opsit, na afei nso Akyem Dan, Roman Down, Opsit hɔ nom ara. Ahoma no yɛ 0209 02 08 06, wofrɛ nya a na yɛagye wo so. Facebook yɛ Akyemansa 96.1 FM, Facebook yɛ Akyemansa 96.1 FM, DJ Trust ɔden akɔpie mu hɔ, TikTok Akyemansa 96.1 FM, na afei Wokɔ ɛyɛ YouTube a, Akyemansɛm Media Limited, wokɔ hɔ nom nso a, biribiara deda n'akwam kama. Mpanimfoɔ no nyɛ atena ase. Maame nkɔ studio bi na afei yɛnkɔhyɛ yɛn nkɔmmɔ no ase. Abusua, meka sɛ Owura Naftali Kofi Duodu, ɔkasa de ma NPP amanyɔkuo no. Ɔno ara nso na wɔn mu ɔkasa ma NPP amanyɔkuo wɔ Akyemdan abatoɔ mpɛsoa so. Ɔyɛ panin paa a ɔda wɔn mo ano. Afei, Owura Anum Boako, ɛɛ, Ayan, Ɔno nso kasa ma NDC amanyɔ kuo no panin Ɔtena ase. Ɛnɛ yɛbɛkɔ akɔpue mu wɔ deɛ ɛkɔɔ so wɔ Ablekuma North. Ayɛ sɛ obe se Nyamena nsɛm a ɛkɔɔ so ne nyinaa ne sɛ yɛyi obi a ɔbɛkɔ akɔsi yɛn anan mu wɔ mmarahyɛ badwafie. Baabi a election akɔ akɔdu wɔ ɔman Ghana mu no sɛ wei yɛ me bi maba me nso menyɛ no bi mfa nte ka no anaa? Yɛde sei ara bɔ bra a ɔman yi yɛwɔ daakye papa bi. IGP. Polisifoɔ ne mpaninfoɔ ahodoɔ bi nso a mo nso ɛwɔ sɛ mo ka bie no dɛn na mo yɛ de afa ho? Anaa sɛ, sɛ aban bi ba ne yɛ yi sɛ wei yɛ IGP a, na kyerɛ sɛ automatically wakɔ akɔ yɛ aban no mu nipa anaa? A wo tumi yɛ, wo ntumi nya ho hwee, deɛ ɛbɛka biara yes sir, yes sir, yes sir saa a, sɛ yɛ a na ɔman no ɛbɛkɔ no anaa? Abusua ma yɛnkɔ studio bi ɛsiane sɛ me mpaninfoɔ no ɛnya atena ase. Tanaftali. Pakyɛ no ɔhunu amu ɛ. Nyame adom Nyame adom me nua. NPP mu nso da bɔkɔɔ. Uh, me nua uh, ma me bu me mu ase obuo kwan so ne die kwan so mfa nkyɛn me wura. The member of parliament for Akemodan constituency yɛwura Alexander Kwesi Akwa. Na me kasa Nyankopɔn ɛmmɔ ne ho ban na ɔnkora no ma yɛn. Ɔmfa ne ntaban kɛseɛ no ntɔ no so. na ɔmfa n'anuonyam ntɔ ne so ɛsiane sɛ watu ne ho asi hɔ sɛ ɔbɛsom ne man na wasom Ghana. Nyankopɔn mmoa no na ɔma no ho ahoɔden no ntumi mfa nyɛ adwuma adwuma a yɛde ahyɛ ne nsa no na ɔma n'anim nyɛ duru nsi n'atamfo na ɔmfa ne nan nsi mmapɔmma tenabea. Ɛra eh, ma menkyia me party mu mpanimfoɔ, ma menkyia Akyemansɛ tiefoɔ, ma menkyia ɔdamfoɔ, titiriw ne ɛmu MPPfoɔ a wɔagye berɛ a wotie yɛn. na menkyɛ me bra panyin a nyan ah me nua NPP party no mu bɔkɔɔ sɛdeɛ yɛnim no ah directive ne eh nneɛma aba sɛ eh ɛnkyɛ during this week from 18 to 19th no yɛkɔyɛ conference ɛwɔ ah Accra na ɛno na megye di sɛ saa mmerɛ yi no party mpaninfoɔ yɛtoto yɛtoato adwene ne yɛhwɛ sɛ a yɛbɛtumi akɔ akɔ akɔdi saa dwumadie no de aboa party no nti no mprempren mu deɛ adeɛ a ɛda apono so wɔ party no mu ne sɛ

Ɛyɛ deɛ sɛ akɔ akɔyɛ sɛ ɔba a akwadaa a ɔwɔ wo maame ti awareɛ ase anigye nko ara na ɔyɛ dɛ ɔgye nti ɛnde si awareɛ bi nso wɔn a wote aseɛ bɛ anigye ni mu wei meka ne ne terms of akwadaa ne maame ɛte awareɛ ase wate aseɛ saa sɛ ɔnya abadoma ne maame na ɛte ase ne maame na ɛte awareɛ ase ekobi koraa sɛ okobi so obetumi ayɛ step child baa sɛ ne maame te awareɛ ase ne nko ara deɛ ɔdi ne he. Wate aseɛ? So it doesn't matter how a party no mu teɛ, since sɛ yɛwɔ power nko ara deɛ, yɛbɛ, yɛde biribiara bɛhyɛ carpet no ase na yɛ project deɛ ɛma abusua no anaasɛ efie no anim tɔ nya. Wate aseɛ? Because efie biara mɛnsa wɔ mu. Nti woka sɛ party mu te sɛn a, eh, even though yɛwɔ power. Nti saa projection no a woka no, wosusu sɛ saa na ɛkɔ? Te sɛ? Sɛ sɛ wo project that means sɛ good things a ɛwɔ sɛ mo yɛ ama Ghana foɔ ɛho tɔ wɔn mu yɛ ho heha yɛn. Yɛ yɛgu so yɛgu so but since a yɛ yɛ Nyankopɔn no ɛnyɛ adeɛ yɛbɛtumi ayɛ ne nyinaa at a go wate aseɛ even Nyankopɔn koraa wɔbɔ wiase no wamfa da ko na ɔde yɛɛ dɛn ɔde bɔ wiase ɔtɔ nya ɔtɔ wɔtɔ ne bo ɛna Kristofoɔ Bible kyerɛ sɛ Nyankopɔn de seven days na ɛyɛ dɛn Ɛbɔɔ soro ne asase, ɛmu nnoɔma nyinaa. Ɛnim nnoɔma nyinaa. Nti woyɛ ti wontumi nnya no ne nyinaa baako saa. Ɛbɛ take time ansa na nnoɔma atumi a take shape. Nti sɛ anɔpa yi deɛ NDC, the great NDC, ɛmu yɛ, ɛmu yɛ, ɛmu yɛ paa. Okay.
Abusua, nti ɛmu yɛ deɛ a then na ɛwɔ sɛ biribi atutom yɛkɔ na afei yɛkɔdi nkɔmmɔ. Eh, ma menkɔ Owura Naftali so. Owura Naftali, ɛnano ada abatoɔ a ɛkɔɔ so wɔ eh, Ablekuma-North, na NPP fo na mo expectation ne sɛn? Because na me gyedi paa sɛ mo wɔ vim sɛ anka eh, mo bɛ nwini despite ɛyɛ party no communique a mpanyinfoɔ no de bae sɛ anka eh, mo nhwɛ na mo ntwe mo ho mfiri ho, na ntokwa ahodoɔ a ɛkɔ sii yɛ ne deɛ ɛkokɔɔ so nyinaa no eh, na wo expectation ne sɛ biribi saa bɛtumi asi, anaasɛ na wo faa no sɛn? Ah me nua eh, mɛsan da wase biam ah, sɛdeɛ anim no ah, membɔ nkuro no bebree mm. because ɛnim deɛ ɛkɔɔ so sɛdeɛ obi de tumi abɛ tumi abɛdi obi nsa nti no wokyinkyin mmiɛnsa agye tumi aworɔ yɛ kawafa yɛabɛti agye tumi afiri yɛn nsa traditionally obi anim sɛ ablekuma north ɛyɛ mpp stronghold um, nti no na yɛkɔ no deɛ obi anim sɛ akonwa ɛyɛ ɔdeɛ adeɛ

Ade baako bi a da biara me, menim sɛ maka wɔ ha da, but anɔpa yi maka wɔ sister radio station bi so sɛ, Ɔbabunu te sɛ me anaa asukɔ nnomaa te sɛ me a mede me ho ahyɛ amanyɔsɛm mu a, Nyankopɔn adom, wa, wama me adom, adom, adom bi ato me so Okay. ama metumi wesa asɛm gu panin aso ma na otie no. Da biara me mpaebɔ a mebɔ no a, anaa ade a mehyɛ me ho so sɛ mɛyɛ ne sɛ, saa tumi no anaa akwanya no a manya no, sɛ me, memfa nsɛe obi biara da. Memfa ngu nipa biara animtia, memfa ndi obiara atɛm. Memfa nsɛe nipa, memfa mbrɛ nipa ase, memfa ntsetse nipa. Na saa akwanya no a menya no, sɛ bi mɛhwɛ sɛ mɛtumi, me kakrawa a mɛtumi de aboa nipa deɛ, mɛtumi de aboa nipa. Mɛtumi ama anigyie ne akomatɔyam aba nipa abrabɔ mu. Mɛtumi ahwɛ sɛ saa akwanya no, mmerɛ bi a mɛresa asɛm bi ayɛ kwan a yɛde bɛ, mfasodeɛ bɛbrɛ nipa, na yɛde mpuntuo bɛbrɛ nipa abrabɔ. Enti no, megye di sɛ sɛ me nuanom NDCfoɔ bɛtumi afa me mpaebɔ yi anaa wɔafa m'anisoadehunu de aka wɔn ama bu no ama ma wɔayɛ wɔn bu ho a, anka ɛbɛboa wɔn paa. Ɛsiane sɛ tumi wɔ hɔ yi, ah, ɛyɛ a na wɔka sɛ mmerɛ yɛ nni nkaso, ba me deɛ meka sɛ tumi yɛ nni nkaso. Woyɛ dɛn a, dɛn a, dɛn a. tumi bɛfiri wo nsam cause it's very transient wote aseɛ deɛ akɔm NDC foɔ yɛ nakɔyɛ sɛ sɛ tumi bɛdi wo nsa a nipa nipa a ɔnni wafa no yɛn yɛnfa obuo ne ne die ma no sɛ sɛ ɛsɛ bi a mo mu NPP foɔ mo atwa atoɔ na wɔn nso nam so bie because na mo nim sɛ n sɛ ebi akɔ so some years ago ebi te sɛ ayawa so ɛm sɛ yɛn nyinaa yɛ ka ho nsɛm kɔndɛm nyaa nti. Na anka enim sɛ anka at least eh, wɔn nso aba yi, wɔmfa saa yaw no nhyɛ wɔn mu. Wohwɛ obi te sɛ yɛn maame Hawa Kumsin a, wohwɛ ne behaviour ne election kɔ so a, sɛdeɛ o create violence ne adeɛ no. But ɛm sɛ mo ankasa NDC ne NPP no, ɛden sɛ ebi a mobɛfa obi afotuo. Daniel, ma me ma me nka wɔ asɛm bi. Wɔ na woka abakwasɛm, sɛ woka abakwasɛm deɛ, wɔ sɛ yɛka no yie. Ansa na Ayawa so wagon bɛba no, ne yɛwɔ kyerepɔne ne yɛwɔ talansi ne yɛwɔ akwatia ne yɛwɔ atiwa a ne nea ndc foɔ adi yɛ ya o eku nipa ɛsɛ bu npp foɔ history is there obi ntumi nka sɛ saa nneɛma mi kɛyɛ ntorɔ ndc foɔ ɛde etutu asɛm na na ɛyɛ amanyɔ sɛm by election ba a ɛyɛ akonya si yɛ bɛ ku nipa asɛ nipa sɛbe yɛ nea yɛ wɔ nimu a. Ayɛ wɔ so wagon ne ho mpipimfoɔ huu sɛ sɛ yɛ da biara yɛyɛ wɔn sɛ nkurɔfoɔ yi deɛ saa na wɔte a, me nua, me nsa nka, me nsa nkae o, wo kae Ododo Duoduo, yɛ maame Ursula Owusu ne Abu Gyinapoɔ, yɛ boɔ wɔn ara ma afei yɛ maame Ursula na ade hyɛ ne kɔn ne akyekyere ne nsa, these are the people a ne yɛne wɔn te ɔman yi mu. Hwɛ, ɛduruu so na NPPfoɔ huu sɛ yɛn nyɛ mmaa saa, sɛbi yɛgye kabi ma me nkabi ndi, yɛgye sɛ Ghana bɛ, asomdwoeɛ bɛ, ɛyɛ asomdwoeɛ man, yɛgye sɛ Ghana ho tɔ no a, na wo amanyɔkuo no anaa wo political party no nya tumi de di amanfoɔ so nti na mmerɛ nyinaa ne yɛgya wɔn na wɔn deɛ na wokae sɛ yɛwura mahama kaa sɛ if you are talking about revolutionary traits there mm. and there nobody comes with ndc when it, uh, unleashing uh, violence sɛ ɔkae sɛ asɛm na ɔyɛ so wago sure. sɛ na wɔn gye wɔn ho di sɛ wɔn deɛ tuturu asɛm ne yɛn sɛ yɛn ku nipa mm. deɛ wɔn na wɔn di kan wɔ ghana okay. but you see Sɛ esuo tae potrɛni a, ɔgye woɔ. Nti mo na mo ama ataa yɛn NDC foɔ. Ɔmo na ɔmo ama no ataa yɛn. Wan a asɛm a meka kyere pɔne ne talents ne deɛ ɛkeka nni a wan wan na wan na wan na ɛhyɛ aseɛ. Ɔmo na ɔmo ama no ataa yɛn because precedence wɔ hɔ sɛ ɔmo na ɔmo di saa dwumadie no. Ɛno na ɛma yɛsɔle ɔmo so wɔ Ayawa so wagon. But ɛno mpo no me nua yɛka a ne yɛgya nokorɛ a ɛwɔ mu no ato nkyɛn sɛ ɛmu mpo no a yɛsɔle ɔmo so no Yɛn ara NPP foɔ na yɛtena ase hunuu sɛ yɛntumi nkyekyere ɔman ne a ɛm yɛntumi nkyekyere ɔman Ghana ma no nyɛ yie mmerɛ a yɛde saa nnoɔma wei ka yɛn amanyɔsɛm ho mmerɛ a yɛde vigilantism ne nnoɔma a ɛho nhia ne ntokwa ne saa deɛ no machosɛm bɛka yɛn ho Yɛn ara berɛ so na yɛwura Nana Addo Dankwa Akufo-Addo saa ntam no mpo asi wɔ asi wɔ Ayawaso Wagon no na yɛwura ma ɛɛ President Nana Akufo-Addo na ɔnni ɔman yi mu, na watu watu kwan rekɔdi dwumadie bi wɔ aburokyire. Nso ɔhyɛɛ the then Attorney General, ɛhyɛɛ the Chief Justice, ɛhyɛɛ Chief of Staffs sɛ wɔn ngyina ɛn ɛne the Vice President, Yɛwura Doctor Mahmood Bawumia, sɛ wɔn nte kɔ Committee of Enquiry. Wokae? Ɛno na yɛ yɛfrɛɛ wɔ biara na ɔyɛ victim biara, President condemning act no, ɛma yɛfrɛɛ wɔn nyinaa baa ɛnkɔ committee no anim. Committee no na ɛnyɛ NPP foɔ nko ara, na NDC foɔ nso wɔ mu. Her eh, NDC foɔ maame yi a na wadi attorney general yɛfrɛ no Herinta biribi biribi. Mm. Wokae saa maame no? Yeah. She was part of that committee. Wate aseɛ? Ɛma ɛ- ɛbaa sɛ committee no recommended sɛ ɛwɔ sɛ president ɛt- ɛtake legal ah, anaasɛ legal binding a ɛb- ɛbɛma ɛbɛyɛ mmara sɛ yɛbɛkasa tia anaasɛ yɛbɛ ɛ- yɛbɛ illegalise the vig- eh, vigilantism Vigilantism. ɛwɔ Ghana ha sei. Ɛ- Wokae saa act no? Mekae paa.
Yewura Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aban so na yɛbrɛ so, yɛbrɛ saa deɛ no so. Na adeɛ no ɛbrɛ yɛ.
Anaasɛ in book deɛ yɛhu sɛ yɛabra but in reality no yɛhu sɛ still na ankɔ. No, wontumi nka sɛ ankɔ because mmara no yɛhyɛ mmara a ɛhyɛ obiara sɛ obiara bɛ succumb to the laws. Wote aseɛ? Hmm. But ɛno na yɛhu sɛ saa mmara no akyi no a even hmm. when yɛn yɛyɛ victims no kora We put in effort sɛ yɛbɛ mitigate saa nneɛma wei sɛ Okay. yɛbɛ bra ase ma ɔkyena bi ɛnsi. Okay. But nkorɔfoɔ no a yɛn nuanom a yɛne wɔn yɛ amanyɔsɛm no, they feel sɛ that is the only way to be part of po to be relevant in politics. Sɛ yɛkɔ ɔko anaa yɛkɔ election na sɛ NDC foɔ ɛnlikyi g violence a, anaasɛ NDC foɔ ɛnfa am annyɛ atuturu asɛm a, Ɔmo nwini. ɔmo ntumi nwini election. Okay. And that is becoming their hallmark. But you see, we are deɛ ɛsi wɔ Ablekuma no, It is clear indication me maka sɛ ɛɛɛɛɛɛ mmom yɛ kɔ election no yɛdi yɛ yɛ lose yɛ strong seat yɛ kɔ election yɛ lose even when party kaa sɛ ma yɛn kɔ na party foɔ ne bi grassroot foɔ ne mpaninfoɔ hu sɛ dɛbi ɛnyɛ abirɛ bia na yɛ bɛ ka sɛ yɛn kɔ election yɛn kɔ election ninety two esi yɛ ɛdi yɛ nyaa bɛsi nnɛ we can't afford that thing today let's go and try our strength but yɛ kɔ no ne yɛ nim sɛ yɛ kɔ yɛ election o ne yɛ nim sɛ yɛ kɔ war ne yɛ nim sɛ yɛ kɔ ko akɔ ko nipa akɔ bu nipa ne yɛ nim yɛ nim saa Because yɛn PP foɔ deɛ, sɛbi asomdwoeɛ deɛ yɛ dea, democracy deɛ gye tom, me nim sɛ yɛ kɛbi mame kɛbi ne yɛ kɔ yɛ, but deɛ ɛsi yɛ no, me me nua, election a yɛ kɔɔ yɛ no, ɛyɛ me dɛ se yɛ kɔɔ yɛ, wo nim ne ntia? Ɛbue yɛ ani, ama yɛ ani ada yɛ ho so, ama NPP foɔ afei deɛ yɛ san hu nyansa sɛ, anaasɛ me nfa no sɛbi sɛbi o, yɛ san a a a a a te yɛ ho ase sɛ, sɛ ɛmmerɛ bi a yɛ kɔ election, na si party no gyae yɛ internal protection security foɔ, ɛto nkyɛn a, NDC foɔ bɛ worɔ yɛ kawa frɛ yɛ beti. Okay. Nti nnɛ, me ka ama obiara nte sɛ NPP foɔ, ɛfiri nnɛ rekɔ, akwatia a yɛ bɛ kɔ yi, sɛbe yɛ nkɔ ne sɛ oguamaa biom. Ah! Oh yes. Na sɛ wo ka saa no anaa sɛ party no nso like biribi bɔne bi abɛ hyɛ mo tirim. Ba sɛ yɛ nyinaa ba a yɛ nyinaa yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ condemn sɛ deɛ ɛsi yɛ no. IGP, IGP nfa communique mmra. President no ɛmɛ kasa nfa ho but. How many how many how many days nie? Mm. What the president sɛ ɔkasa? Ɔnkasa yɛ. What sɛ IGP mm.
ɛ ɛ akɔndɛmi? What? Sɛdeɛ esi yɛ wɔ West Ayawa so nso the same thing. No. Mampanin a maa mɛ kasa for some time. Mampanin no. Mm.
No, no, get your fact right. Catch us a man penny no man anymore. Mm. And so or instructed the attorney general, mm. the chief justice, and the chief of staff, some multi committee of inquiry. And so shall assemble no more. And no, no, so near this, sir. Amendment na ɛbaa se yɛn yɛn yɛn bra yɛn disbande all vigilante groups no baae. Nti ɔmanpanin yɛ din wɔ saa asɛm no ho so da bɛn? Wanyɛ din. Ɛsɛ wankasa but ɔ instructe ma ɔmo yɛ Good! deɛ And the ɔsɛ action ɔmo yɛ. went. Okay. Pacho wate aseɛ? But Nana a, meka no wose yɛ na yɛ condemn no na medeɛ deɛ meka no mese Nana a, mesan ka biem sɛ akwatia. Anaa election bi a ɛbɛsi wɔ Ghana ha biam twenty twenty eight, let it be on record sɛ NPP yɛnkɔ ne sɛ Oguaman no biam. Ɛsiane sɛ, Nane a, wonim neti a? Ɛsiane sɛ asɛm no siiɛ no a yɛanni a yɛrekasa tia no. Wote deɛ Yero Asam George kaeɛ? Tam George. Yero Asam George deɛ ɔnyɛ nipa ketewa biara o, ɔyɛ cabinet minister. Ɛka kyerɛɛ sɛ this is just the beginning. Na wo ne obi rekɔ ɔko na ɔka kyerɛ wo sɛ wei mpo deɛ Ɛyɛ ahyɛaseɛ. ɛyɛ ahyɛaseɛ a, Nane a, wo ankasa no ɛka ɛ ɛ ɛ wasom wasom no ɛbɛtɔ sɛn? Yɛnka yɛn nsa, yɛnfa yɛn nsa nhyɛ yɛn dam nifa mu biom. NPP, and as much as the eh, the, the security agencies bɛ sɔre sɛ wɔn hmm. bɛ bɔ yɛn ho ban no, we will not leave leave our internal security out. ɛnna ndc ne npp mu yɛ mo bɛ ma sisi ano election bi adu kura yɛn yɛn yɛ tìmɛnfoɔ no hmm. yɛn feel comfortable sɛ ɛbɛkɔ akɔto aba because sɛ mekɔ akɔto aba sɛmtwoni polisi ne kɔ bɔɔl na sum ɔnyɛ obi ahwee then deɛ mo yɛ no mo sɛ man no. O, me nua, ɛɛ, sɛbe, sɛbe, ɔman no kyekyeree no, yɛnim style a yɛn nana mo, yɛn na, yɛn wɔfa mo, yɛn mpanimfoɔ ako ara bɛsi nnɛ. Sure. Nti ka baabi a yɛaduru wɔ ɔman yi mu deɛ, ɛwɔ sɛ anka Ghana koraa yɛtumi to aba wɔ internet so na ɛde ɛ, kyerɛ sɛ Ghana nkuntun. Asomdwoe ba.
But sɛ yɛyɛ na sɛ, ɛɛ, ɛna ɔman no asomdwoeɛ kyekyerɛ no, ɛnyɛ baakofoɔ adwuma. Ehia ma obi biara sɛ ɔbɛ na even deɛ deɛ ɛda no so deɛ no da no so sɛ ɔbɛhwɛ sɛ yasomdwe mm. ɛbɛtɔ no no paa yɛ the president and his party mm. nanso ɔmo mmom. kyerɛ nsɛm aha na bi siw ɛba bɛkeka kyerɛ so if all this all these things are happening na na yɛ woyɛ nipa o wokɔ wobɛ adwuma nnɛ na sɛ obi gyina baabi kyerɛ sɛ ma ne a ɔno so duru ha See ya wo ba a wo nfa sika nhyɛ ho ma ɛnɛ na ɛdɛ na yɛn na yɛn dabi what are we saying hwɛ ɛnɛ bɔko yɛn ti mi mbra ase anɔpɛ yɛn amahu sɛ asan so gya wɔ hɔ biem the ndc when they are in power hwɛ ɛnɛ ɛnɛ ɔmo a ɔmo a ɔmo yɛ ɔmo adwuma momo vendors ɔmo yɛ momo wobɛ ti a yabɔ wɔ etuo you see when ndc is in power issues of violence issues of death and attacks ɛyɛ normal ɛyɛ common. because they feel sɛ ɔmo deɛ ɔmo firi coup d'etat mu na ɛbaa hmm. yɛn nti no ɛɛ eh, yɛ ka no tuturu asɛm bi a tuturu asɛm bi a ɔmo di mu hmm. but we are telling them that npp fo yɛn nyɛ mmaa okay sɛ basintali sɛ ɔwɔ fifty k men fifty three three three one one one women na we are telling them say we are not yɛ npp fo we equally have the men mm. we equally have the materials we equally have the equipment we equally have the energy.

sɛ wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔde state institution bɛhaahaa yɛn a yɛn na yɛn yɛn npp foɔ no sɛ wohwɛ tracy yɛ root a yɛyɛ jb dankwasefoɔ hmm. yɛn ugcc yɛn no no eh, progressive party yɛn no no yɛn yɛn yɛn yɛn na yɛ united party hmm. yɛn yɛ yɛn yɛ bɔde a aboro adwo o. bàtà sɛ npp fɔ ndc fɔ tumi mu paa. ɛnyɛ sɛ ɔmo tumi yɛ o yɛ ne agya yɛ ho ɛsan sɛ ghana asomdwe nti ghana yie yɛ ne ghana nka ho na ɛno nso na ɔmo adwene mu na ɔmo dwen sɛ na ɔmo tumi yɛ adɛ na ɔmo nso ayɛ waso waso agɔ ɔmo tumi yɛ a adɛ na ɔmo ɔde bi ɔmo ka yɛ waso but you see asɛm na sam george kan yɛ no ɛno na abɔ yɛ pusa ɛno na ama yɛ ni ada yɛ ho so we are forming a protective committee within our party structure okay and we will go hwɛ nane a ɛna ɛnyɛ mfomso ɛnyɛ illegal obemra bie ni ghana ha tia sɛ wonam afa security anaa wonam afa body guard ɛnɛ na nka ɔmo ɔmo wɔ wɔkyema wɔ ɔmo fie nea ɔmo ato mmara
okay yɛbɔ yɛde yɛn yɛde yɛn kwa ato yɛn nsam and we will protect ourselves and therefore we are telling them and it should be on record sɛ yɛn mma ne sɛ arenade yɛn mma ne sɛ oguama bie mbaba ne sɛ arenade ɛwɔ akɔtia ɛnna ɔna aka maame deɛ msi yɛn mma ne sɛ oguama bie abusua akyema nsɛ ninety six point one fm n'ano ada deɛ ekosi yɛ ɛwɔ ɛyɛ ɛɛ eh, abirikumanɔf Awurabena ɔno na ɛtumi carry the day no akyɛ sɛ ɔdi nkunim ɛhɔ nom a ɛho nsɛm ɛkɔ yie bebree ɛtumi sɛ yɛbo nkurɔfoɔ paa ɛhɔ nom baabi a Ghana yɛabatoɔ no akɔ akɔduru yi wohwɛ a ɛnyɛ akɔno mpo sɛ obi ɛgya ne berɛ ne nadagyeɛ sɛ mekɔ akɔto aba because sɛ wokɔ no wanhwɛ ho yie ketewa bi a ebia na obi nsɛm bi a anaasɛ nsɛnhunu bi obi die no na ɛho tansɛn bi aba abɛbɔ Mister Yan, sɛ anka wɔ sɛ anka asɛ asɛm bi hyɛ mo tirim a sɛ NPP fo ayɛ mo biribi na mobetua wɔn so ka wɔ deɛ esii yei? Bɛma ma ma yɛmfa kwanya wei so na yɛnkyea Akyɛmansa atiefoɔ na menkyea me party mma a wɔwɔ kurom ha nyinaa. Okay. Nnora nso ɛyɛ MC initiative na ayɛ sɛ two weeks biara yɛ cleani yɛn mpatamu ano. Mm. Ɛbɛn sɛ nnora nso ɛyɛ dɛn ɛkɔɔ so. Yɛyɛ wɔ nkwantanim ha yi ara. Wate aseɛ? From eh, ECG anim hɔ ara kɔ ne nyinaa. Wɔn yiyii gutter no mu fine paa. Ma yɛmfa akwannya wei so na me nna wɔn a wɔn tumi bɛboa clean up exercise no ma ayɛ successful no. Ma me, ma me nna wɔn ase. Ah, Kofi, eh, Ablikuma and by election ah. Every time biara a yɛkɔ no most of the time ɛyɛ a na ɛ turn out to be violent, I mean no nobody nobody support violent oh wate aseɛ saa but sɛ yɛka sɛ yɛde what happened in yɛfrɛ no sɛn Ayawa so ɛ compare wei deɛ a asɛ ɔde abobo yɛ a ɛ compare SUV Nansɛ mo annya adeɛ no no no the comparison wo compare koro wontumi ncompare the two. Adɛn nti? Because you see, any time bi a ɛbɛkɔ by election bi a violence bɛ erupt biara no, ɛyɛ the two parties na ɛyɛ dɛn? Ɛde ba. Ɛko ntɔkwa no. Na state agencies no abɛyɛ mediator, wɔn yɛ dɛn? Wɔn pa, wɔn pata ntɔkwa no. But what happen in Ayawaso West ne sɛ, ɛyɛ government sponsored. Oh. Ɛyɛ government sponsored, ɛnyɛ na, national security foɔ no na ɛbɔ nkorɔfoɔ. Ɛnyɛ NPP foɔ supporters na ɛne NDC foɔ supporters ko wɔ Ayawaso o. Ɔmo deɛ national security. National security na ɛboo citizens no. Ɔmo no a ɔman no bɔ ɔmo ho ka sɛ ɔmo protɛte ɔman no, ɛyɛ ɔmo na ɔmo kɔɔ so saa mayhem no a ɛkɔɔ so wɔ Ayawa so no. So hɔ happen in Talensi, hɔ happen in yɛfrɛ no sɛn, Akwatia, ɛne hɔ happen in all the by elections no a yɛayɛ no. It was the two parties no a na ɔmo yɛ dɛn, ɔmo ko without any state sponsorship biara. but Ayawaso was different. You, you see, Ayawaso was different. Now, o compare the kind of violence that happened with Ayawaso, now they compare the happened with Ablikuma. Eh, eh, Ablikuma no one. Hmm. Now me catch you say, said the SUV, eh, compare Abobo ya. ɛsɛ deɛ moyɛ no koraa deɛ monnu mo ho ketewa bi sɛ bi a moanyɛ adeɛ nobody say sɛ what went on over there no ɛnyɛ good sɛ wotie mepɛ sɛ wokyɛ sɛ mhm. the magnitude of violence ɛkɔɔ so wɔ ayawa so no wontumi mfa nkɔmpɛ deɛ ɛkɔɔ so wɔ abirikuma sɛ sɛn sɛ ne nyinaa yɛ violence oh apart from yɛbo how eh, yɛfrɛ ne sɛ how akum sɛ hmm. ɛne a few mpp foɔ bi no wote si atutu dɛbi wote si atutuo meba wote si atutuo wɔ hɔ me me nua wote si atutuo eh, but with hmm. ayawa so no the commissioners nankasa no ɛyɛ sɛ ɔmo fi ɔmo seten no na ɔmo kɔ on the grounds na ɔmo kɔ inspecte the kind of bullet holes a ɛlivu on the screen you see ɛmmerɛ du a ɔn ɛyɛ sɛ yɛn a sɛbe yɛ kasa ma politician mm. political parties na ɛɛ yɛba yɛnya kwanya ne yɛ kasa ɛyɛ sɛ yɛn mmom ne yɛ tone down nneɛma ɔmo ɔmo tie no ɛko ma yɛ dɛn ɛba fam. Sɛ me nua sɛ akwatia ɔmo yɛ dɛ ɔmo mma ne sɛ. Sɛ ma da me ho so ne bɛɛma. Ɛhɛ ɔse akwatia ɔmo mma ne sɛ oguama bio nanso ɔmma ne sɛ oguama bio a NDC foɔ nso yɛ mmra ne sɛn. Sɛ mo deɛ ɔyɛ dɛn a mo bɛba ne saa nti ɔmo nso bɛ si ɔmo. How can you how how will you know wate aseɛ ɛna first of all ne koraa no me how I how I kun sin being there no koraa no security wise no ne nkorɔfoɔ no ɔmo guide no no ɔmo anyɛ adeɛ he was not supposed to be there. Okay.
looking at the kind of history a ɔwɔ concerning elections violence violence na kind of mayhem a wa exhibit to the people in kasoa no a wɔn yɛ ndc foɔ no there was no way a kɛsɛ npp machineries na nkasa wɔn wɔ hɔ no ɛsɛ kɔn preventing from coming to the ground. Ɔba nso okuta pepper spray. Ɔn sɛ me I don't have any problem with that pepper spray no a ɔde bae because IGP koraa ma directive sɛ just because of the way a nkorɔfoɔ snatch nkorɔfoɔ phones fi wɔn nsam no it's advisable sɛ wo nam a wobɛnya that kind of wei no wɔ ho sɛ wode bɛ protect wo ho. Sɛ nkorɔfoɔ no anrush to her a I don't think sɛ nka ɔbɛyɛ sɛ nka wobɛ use saa wei no so me I don't blame her for protecting herself. but her being at that place at the that time no was a wrong decision for her. Sọ ọba abẹboa ne nua NPP ni. Ẹna mi se why is it sẹ Samia Wuku kọ họ ada ọhọ ne kura na ọne saa Newman I have forgotten mm. that, uh, that lady's name na ọne ne gyina họ adi ti na ọno nkwa na yẹ atake na apart from how akumse kyerɛ me one of the npp big whip a ɔkɔɔ that place wɔ a yɛ atake no meaning sɛ ɔwɔ bad history with how a election ayɛ dɛn akɔ so wɔ man mu so people were just reacting to asɛm a ayɛ dɛn ahappen dada na me nua reka sɛ yɛ set up committee inquiries committee no recommendation ɔde ma aban nyinaa ebie no aban no dii so.
Ɛnyɛ na nam sɛ wɔn sɛte daa wɔn yɛ mmara sɛ saa mo task force no nyinaa no no wɔn ɛda da saa task force no a ɔkaa sɛ yɛ yɛ yɛngu no no task force no ankasa in reality task force no yɛgu no. Sisi yɛn ngu no.
Aha to ti ti so what was the what was the import of that directive na hmm. president ne maa yɛ no? It was vague. It was empty. Sɛ ebi a mo na mo angu no but ebi a NPP fo deɛ mo gu no. Ɛnyɛ after that commission na na Delta Force fo no there was a deba mm. government deba ntɛma wɔn kɔ ma government warning sɛ se wɔn pɛ adwuma no that time ne yɛn gu saa vigilante groups no. Ti yɛ gu no.

the the the the higher standard na na yɛ yɛyɛ dɛ yɛhwehwɛ fi wɔn hɔ no because they know and they know the history of by election in this country and they know how a how a kumsin has become in our political landscape nti the kind of protection nkɔmɔ de ma no no kɛyɛ sɛ yɛ massive than what we saw okay. that day. Wa wate aseɛ you could see sɛ somebody is being assaulted na na police foɔ no yɛ dɛn egyina hɔ de yɛ te sɛ wɔn yɛ powerless they can't do anything. Mo mo abɛn mu wɔn mo wɔn aseɛ no IGP no wɔn aseɛ na adwuma no nso ni they they can't they can't they can't they can't do anything asɔ wɔn no koraa no they are running for their lives. Sure.
Wahu saa saa adeɛ no happen a na ɛma wohu sɛ the morale in the service no is not up to. this place. dɛn na ama na ba saa because bra na yɛwura dampare wɔ hɔ no na ɔtum sɛ mowura no wɔ soro. don't bring dampare in obiara ne how a wo akonnwa a wote akyiri yɛde me bɛtena hɔ a i will know how a mɛyɛ m'adwuma different than wo deɛ woyɛ no wate aseɛ but ne nyinaa ne sɛ ɛbɛnya standard at least yɛkɔ election a meba who was there na ayawa so no happen yɛ no hwan na na ɛyɛ igp na ayawa so happen yɛ
ɔno a ɛnyɛ ɔno a mm.
the the the there was this man before ansana yeah, the uh, only by election mm. dampare so by sɛ yɛ deɛ kɔ yɛ friend sɛ kumawu ɛna ɛna ase north wate aseɛ mm. na ase north deɛ nti a na ase north no anyɛ so much violence ne sɛ it wasn't a seat npp and ndc were fighting over mm. but this is a seat for the past seven months ndc claims were winning npp claims were winning so the tension was high. okay.

So what the security agency should have known ne sɛ it is a hot spot nti kɔn bɛma greater accra si yɛyɛ fɛn sɛ policefoɔ nyinaa turupu to daa nineteen hmm. polling station a na wɔn to me deɛ sɛ what happened that day no was a lot from the security service nka wɔn yɔ wɔn adwuma yie wɔn protection no ɛne everything was on point a ah, yɛn start adeɛ nkura we saw a police officer slapping a journalist mm. does it got to do anything with the government. Enti polisini no so sotorɔ na ɔbɔɔ journalist no. Ɛyɛ NDC party na ɛkɔhyɛɛ n'akyi sɛ ɔmmɔ journalist no sotorɔ.
Sɛ no yɛ interdict no. Ɛna me se ɛno no ɛyɛ NDC foɔ just because sɛ yɛyɛ violent party pɛɛ deɛ me bra a ɛka yi sɛ yɛde yɛbɛ winnie election a gyɛ atutu asɛm nti nea ama yɛ lose election no. Polisini na ɔbɔɔ journalist no sotorɔ no ɔyɛ NDC ni anaa? Ɔnyɛ NDC ni. Oh wate aseɛ saa after this election mahu sɛ nkurɔfoɔ bebree ka na akwatia akwatia nothing will happen yɛbɛto aba ne normal deɛ ɔbɛwini bɛwini normal nothing will happen there will be no violence anywhere because what I'm telling you ne sɛ ɛkanya de a hawa yɛ hawa kumsen ɛkɔ saa poli ɔkɔ saa polling station hɔ a, nka yɛ, nka na biribiara resi, na mese apart from ɔno no a ne boɔ no yɛ so visible no, hwan bio na wohuu sɛ yɛn bo na ɛyɛ so visible? Oh, ɛna man baako am sɛ ɔyɛ youth organizer o, sɛ ɔgana ɛɛ. Eh, eh me werɛ fi ne din, saa man no, yeah, ɔno nso saa. Apart from them, mm. na fa compare hɔ happening yɛ frɛ ne sɛn? Ayawa so. Ayawa so. Up to now, people are crippled for life, wɔn ntumi nante bio because of what happened. You see, so we shouldn't compare apples and mangoes wate aseɛ yɛyɛ political activist sɛ asɛm ba a ɛyɛ sɛ yɛde yɛ emotion ne yɛ political affiliation no to nkyɛn na yɛ yɛ yɛka no in a broader way the way are going forward no ɛbɛma yɛ ayɛ dɛn because ɛyɛ ka yɛ continue ka sɛ any by election comes out with violence a so are we going to sit down for this thing to continue what is the alternative what is the solution.
so solution ni sɛn going forward dɛn na wɔsi. ɛyɛ sɛ de yɛ hmm. two parties nyinaa na ɛsɛ ɛtena ase. okay going forward de ne ɛka sɛ this is wrong do you do what yasem ase edu kɛtɛ akan also you can hide behind your party affiliation to commit criminal act if you were a criminal you were a criminal ɛni kwan sɛ party ni yɛ dɛn ɛgyegye ɛgyegye wo so. Wate aseɛ saa? Sɛ wohwɛ I don't say bakoa no ofiri yɛ no menim sɛ na ɔyɛ dɔbi dɔbi yi o sɛ sɛ ɔhwɛ rest no o sɛ dɛn ɔhwɛ distance no a ofiri yɛ no kɔ hɛde maame no na deɛ sade me heart koraa ne sɛ after maame no fɔle yɛ no then people were kicking him Charlie we can't do this wa wate aseɛ what we should know ne sɛ we are Ghanaian first before ansa na ɔyɛ NDC ni anaasɛ NPP ni. Wahu wa wate ase so imagine sɛ nka yɛ maame a nka yɛ sister a how will you feel? Wahu so sometimes no ɛyɛ ama yɛndi yɛ koma akyi na yɛn reate. Wahu I will be very surprised sɛ if these people who did this are not brought to book. Wate aseɛ some of my FDC colleagues ni sɛ since a ayawa so nkurɔfoɔ no yɛnkyee wɔn no wɔn kɔ scot free no why should we go arrest these people that's precedent. nka commission no de recommendation bae sɛ this people needs to be punished no, nka ɛsɛ sɛ yɛ make sure sɛ they are punished, but as at now those people are working freely. So what moral justification ɛna NDC government ne NDC foɔ mpaninfoɔ wɔ sɛ whoever committed this crime no, we don't even know sɛ nipa no ɔyɛ NDC ni anaa sɛ ɔyɛ NPP ni. We don't know. Anaasɛ ebi a nokora ɔtan ha wa kum si we don't, we don't, yeah, we don't know. Mm, But just because uh, just because uh, yɛ two political parties ni yɛ contest mm. ɛna yɛ yɛ ba out to be the winner ɛna yɛ hu sɛ an NPP woman was being assaulted no so automatically no yɛ bɛ kasa NDC foɔ na yɛ dɛ ɛyɛ yɛ wate ase nti ni yɛ sisa tenten huro tuya o to a nhuri nyɛ dɛ nfa gya so. Wahu? But asɛm no siiɛ no, all the executives apart from Hannah Bissue a ɔkaa sɛ ɔno deɛ ɔwɔ personal issue with mm. yɛfrɛ no sɛ Hawa Kumsin a ɔno ankasa no he has been assaulted by the orders of Hawa Kumsin from Hawa Kumsin boys so he doesn't feel sorry for Hawa Kumsin tie deɛ Fifi Kote yɛ dɛn ɛkan tie deɛ Adwuti Tamaklo nso yɛ dɛn ɛkan na tie deɛ Asie Di Nkatia nso ayɛ dɛn aka meaning sɛ the hierarchy of the party is not supporting what went on okay Wa wate aseɛ? That's the difference between what went on in Ayawaso ne what went on here no. But sɛ mo deɛ yɛ ni mo mo tumi yɛ te sɛ nea mo nsɔpɔte but inwardly na mo nsɔpɔte. Wo kasɛ wo kasɛ wo nim yɛ ya. No political anya NDC but political parties. Deɛ wɔ nipa dwi mu deɛ wo nim deɛ ɔbɛ ka wɔ n'ano na abɛyɛ dɛ. Ɔbɛ but obi wɔ hɔ nom ɔka wɔ n'ano ba ni ni ni inward no ho sɛ. Dabi ni inward wo ni ni inward so you don't have. No action speaks more than words. Aha so sɛ wa kasa awie. Sɛ adeɛ a ɛsiiɛ no nyɛ na afei woakɔhu sɛ ɔgyina baabi reka sɛ wo aha ne no na woyɛ dɛ baapɛɛ deɛ Siradu Nketia ka yi woate sɛ Siradu Nketia kɔgyina baabi Aka ago sɛ contrary ɔsupporte. with asɛm na ɔkae no a ɔnkaa biribi saa da Mm. Yɛsi But na ebi nso kyerɛ sɛ anka East no wɔ sɛ ɔnya aboterɛ kakra because ɛhɔ no sɛdeɛ woka no tension wɔ so na anka list eh, anobaabae kɔ so ara to the extent sɛ anka wɔn nyinaa bɛtumi ago baabi a wohu You sɛ see, what, asomdwoeɛ what, aba what, what ansa na people, what people Mm. don't get about Ablikumane say Mm. the only Thing a the EC no bɛgyina so de declare sɛ asomasi anaa ɔbrenten awie no no yɛ the pink sheet but now there is no pink sheet so what do you want the EC to do? NPP is claiming that sɛ wɔwɔ wɔn pink sheet no hard copy on your phone but it's not tenable wate aseɛ so if wɔanya no hard copy on your phone na what is the source copy ɛno ɛwɔ hefa wate aseɛ saa nti going forward no ɛyɛ sɛ wɔho police and the electoral commission anankasa ɛsɛ wɔtumi identify the various hotspots in okay. our electrical our uh, election mm. hey, wow. na yɛhu the kind of security a yɛbɛ provide ama those your friend is saying hotspot okay. oh, oh, what mm. you say sɛ anyɛ ne saa aha ka no ɛbɛyɛ dɛ ne ato aba wie almost bɛyɛ seven months ne yɛtumi declare deɛ wawie ni wɔ this constituency. because sɛdeɛ na uh, eh, mr naftali kan akwatia sɛ ɛhu sɛ ɛhɔ no yɛ hotspot from dadadadadada nyinaa nti Wei no deɛ ɔsɛ ɔmoma ɔmo ani bere. Ɛna me se sɛ like if the police fail to give proper security in Akwatia a the hierarchy of the police service needs to be sacked okay. because this ɛyɛ sɛ wei yɛ rehearse ama o. Wa wa te aseɛ Ablekuma has never experienced this kind of violence before okay.
because always no ɛhɔ no ɛyɛ NDC stronghold. ɛna wo NPP foɔ strong o ɛna wohwɛ the kind of yɛfrɛ ne sɛn gab a ɛyɛ wɔn de ma NDC foɔ no a there is no way to go and sɛ wopɛ sɛ o until sɛ December seven yɛ dɛ it happen there hasn't be any election a NDC ne NPP have have this close contested

wo Nyame koraa mfaa bɔne nyɛ dɛn? Ɛnkyɛ wo. Meda ase.
Wate, wate aseɛ? Okay.
Because what you need to do ne sɛ, you were a Ghanaian first before mm. ansa na wobɛyɛ yɛfrɛ ne sɛ NDC ni anaasɛ NPP ni. Okay. Wo yɛ wo wɔ Ghana na wo maame ne wo papa yɛ Ghanafoɔ nko adeɛ a woyɛ Ghana ni. Woyɛ Ghana ni. Ansa na wankasa wa decide wo nyi anaa bɛhu sɛ ebi a me maame anaasɛ me papa mo wɔn yɛ NDC foɔ anaa NPP foɔ na wa decide sɛ this where you want to go. Okay. But apart from that ne deɛ the interest of Ghana na good name of Ghana how the international community are going to see this country no ɛyɛ wo sole responsibility sɛ ɛsɛ wo project that thing no okay. so me I condemn what what what went on in Abrikuma it doesn't matter what uh, your friend is a woman no ayɛ in the hmm. past ɛyɛ sɛ nka yɛ show yɛ maturity hmm. ne ehu sɛ we are we are not like that certain Ghana deɛ no wɔ sɛ mo twa ne nyinaa egu that's why sɛ sɛ yɛ kasi yɛ pɛ sɛ reset Ghana we shouldn't go back to the old things na ne yɛ kasi yɛ yɛ dɛn. yɛ complaining about ɔwɔ wate aseɛ you might have your reservation wo wo bɛntumi anya wo how but sɛ ɔpɛ sɛ things get to be done better okay. there you shouldn't go back to yesterday and repeat yesterday's mistake okay. because if you keep doing the same thing uh, you will continue getting, getting the, the same, same answers or another result okay. nti mɛyɛ ntuti obiara sɛ Deɛ aba no deɛ antɔ yie. Okay.
Ɔɔ wate aseɛ.
Mm. There is no need that any woman should be beaten like the way that woman was beaten. Okay. Your friend is saying last Friday because ɛnyɛ uh, fɛ. Now my me penny ya head no na ye butu butu no from sa. Why? Why should you do this? Me that's in the name of election. Abusua owura aya na num boako kasama NDC amanyoko no. Oche so no de condemn that act na. Of course, na going forward. eh, osusu sɛ ebi nsi biem na ɔno deɛ ɛno sɛ ne blame dodoɔ no akɔ ma eh, the security no because ɔmo na ɔmo antutu ɔmo nneɛma yie because ohunu sɛ baabi a abatoɔ no kɔ no ɛhɔ no yɛ hotspot a ɔwɔ sɛ anka ɔmo hwɛ na ɔmo tutu nneɛma yie but ɛkɔkɔkɔkɔkɔ a na ɔmo de tansa no aba abɛbɔ eh, the ruling party no na ɛkyerɛ sɛ ɔmo ɛna ɔmo anyɛ ɔmo nneɛma yie but eh, going forward no Yɛgye di sɛ ɛrensi saa biom. Eh, Owura Naftali, going yeah. forward no, deɛ na yɛnyɛ because ah. eh, yɛwura num akyerɛ mu ɛkyerɛ sɛ eh, sɛdeɛ woka no akwatia mo nyɛ saa ɔmo bɛdi ɔmo ho ni paa nti ah, eh, tuma security ah, force no nso ɔka no hmm. sɛ wotie no a ɛsiane sɛ mpaboa no hyɛ ne nan no a ɛmmia no nti no ɔka na wasan bɛka sɛ oh, ankɔ yie na owie a wasan kaeɛ sɛ ɛyɛ Oswego ne mm, state na mo yɛ mm. na wei deɛ ɛyɛ ɔmo party naa na ɛyɛ saa hwɛ video bi wɔ hɔ a ɛdɔgye tamakura na ɔbɔ ne din ɔwura hɔ eh, polling station there is a guy a believed to be constituency executive ɛdi ɛdɔgye akyi akyi kakyerɛ ne sɛ saa maame no deɛ this woman that woman deɛ ɔsɛ yɛbo no there's a video ɛnam eh, ɛsɛ eh, kuleti nua yɛn nyɛ nkwalaa o. mpo sɛ Mbibifoɔ yɛnkaa sɛ yɛkɔbɔ obi. Deɛ yɛka ne sɛ, sɛ obi se ose ɛdeɛn na yɛbɛyɛ? Deɛ Mbibifoɔ ka ne sɛ, yɛmma no sɛ oguaman no biom. Ah, woda so ka saa?
Oh, ɛyɛ nokorɛsɛm na meka kyerɛ wo, me nua. Yɛnkɔ mfa yɛn nsa nhyɛ yɛn dam nifa mu biom. Yɛnkɔ mfa yɛn ani nkɔto polisi so biom. We will protect ourself internally. Nti yɛ nso yɛkɔ a, sɛbe, ɛna meka kyerɛ wo sɛ, ɛnneɛ sɛ nka ɛbɛtia mmara sɛ obi, mma obiara mfa security anaa bodyguard. anaa wɔkyema wɔ ne fie. Sɛ yɛkɔ a, yɛde deɛ ɔno nso bɛtumi abɔ yɛn ho ban aka bi ama yɛn akɔ. Sɛbe wote ho sɛ wo nua abɔdwe ahye a, wo no wonsa nsuo nsi, wofɔ wo deɛ no nti yɛn no yɛbɛfo yɛ deɛ no. Wate aseɛ? Eh, if that is how we have to go, sɛ wɔpɛ the way to go paa deɛ a, then up to now a, Anka ɛwɔ sɛ by this time nkurɔfoɔ a yɛ dii saa dwumadie no mm, yɛ hu sɛ police service anaasɛ the government of the day don't forget sɛ ndc foɔ kora na ɛyɛ ya ndc foɔ na ɛwɔ abɛn mu o ndc na ɛyɛ the government of the day mm. nti sɛ party no ntumi ntake action ɛma yɛn hu sɛ anidasoɔ bi wɔ hɔ sɛ ampa sɛdeɛ ɔkae sɛ hwee nsi no ampa hwee nsi ampa ɛhɔ ne ɛde yɛ gyidie bɛhyɛ mu okay. na up to now obi adi bɔne ɔsɛ ɔkae ɔse eh, nipa mmiɛnsa mmienu pɛ ne ɛboɔ mu Ndɛ deɛ ɔka kyerɛ sɛ nipa miɛnsa mienu na ɔkyena kɔ ti ɛnim nipa a yɛbɛ bɔ ɔmo okay wote aseɛ as kɔmɔ na ɔmo ni edi no. Ɔpa kyɛ sɛ so ate wohwɛ nipa dodoɔ a yɛ boa ɔmo wɔ west ayawa so na wohwɛ wei mienu no a na kyɛ sɛ ɛhɔ deɛ ebi ebi kura nkɔ so bi ɛnɛ yɛ bo ndɛ yɛ ɔsi yɛ bo miɛnsa miɛnsa na yɛ bɛ bo mienu wɔ akotia na yɛ miɛ ɛɛ wote aseɛ okay nkɔmɔ na ɔmo di ɔmo ni edi no ɛno kura na ɛhyɛ yɛn kura sɛ ɔsi yɛ bɔ yɛ ho ban na yɛ siesie yɛn ho twɛn ɔpɛ. Oh deɛ ɔka yɛ mom.
Yes.
Hwɛ Naniao, asɛm no a yɛka no sɛ wowɔ hɔ bi ɛna ɔse tu anto even when they were declaring ɔmo ɔmo ɔmo eh, PC no maam eh, Awurabena Awurabena wɔ dɛm even that wotie regional minister na ɔse eh, tuo no yɛwɔ ha o yɛwɔ ha o even that time yɛato aba no awie mpo no listen na ɔka sɛ mina menkɔrɛ ti ɔse eh, yɛ sign vigilante act na wieɛ no eh, Mangu no yɛ yɛ yɛ mm. yɛ vigilante foɔ kɔ ɛkɔ ɛkɔ scatter baabi sɛ wɔn pɛ adwuma o no saa issues na esi yɛ no ɛpredate saa vigilante act no ɛno na ɔkae sɛ wɔn kɔ kye vigilante foɔ no bi a ebi mu kɔ court hɔ ɛkɔ ɛkɔ release yɛ wɔn ɛno saa nneɛma ne nea na egyina so it came before ayɛ ɔsi wɛ gone wɔte aseɛ saa nneɛma ne nea na ayɛ gyina so kaa si yɛ bra saa deɛ no wɔ yɛ political space no nti no if the facts are being laid i should be laid well mi nua. Yɛ deɛ yɛn yɛ deɛ yɛn yɛn yɛ deɛ yɛn yɛn ka biribi afoforɔ o. Sɛdeɛ NDC foɔ hui sɛ ɛwɔ sɛ wɔde internal security ba a internal security no ba bɛbo yɛn wo wo na wohyɛ wo video bi wɔ ha sɛ yɛn ambo obiara ɔbaa no pɛ na ɛboo no no ɛyɛ wɔn na mo me ba no bɔ na ah wante sɛ ɔka sɛ yɛn ambo obiara. Sɛ ɛkyere na ne werɛ fi bɛɛma no ɛkyere deɛ ɔ accept sɛ yɛbo bɛɛma nso ka ho. Yɛn yɛn mmra na yɛn bɛ supervise election na yɛn mmra election. na yɛ deputy organiser yɛn bu no ntiatia no sei na ɔkyena bi yɛkɔ election a ɔsi ɔsi ɔsi. So why are we blaming the NDC party but not the security personnels anaasɛ IGP adan na yɛn blame IGP rather because. Who appoint the IGP?
Eh, President Mahama. So the if, president.
If if if ɔno na ɔpɔnti na ɔm sɛbisɛbi there's no way a Mahama bɛ pɔnti NPP ni sɛ. ɔnkɔ gyina ɔnyɛ IGP oh oh yes oh no no nukura bi wɔ ha amuna ne ama mo ma yɛn fa tete o ɛ eh, nukura bi wɔ ha ama yɛn fa tete these things are public knowledge sɛ yɛyɛ appointment na yɛato ɛna yɛbɛyi mc yi a ɔsɛ me kofi a meyɛ mpp ni mapa sei mahama yi me sɛ mebɛyɛ mc wɔ daa how is it done na sɛ uh, judiciary ne da uh, security personnel deɛ non uh, political appointment saa ɛna yɛbo NPP deputy organiser police foɔ ni atwe ɔmo rana wahu bi wohu police ni bi ɔkɔ gyee no oh no even when these guys were coming ɔmo wura mu hwɛ before that no sɛ ɔwɔ ablekuma north that before guys wei ɛba no ɔmo ba na police police pick up ɛna na ɛdi ɔmo anim wahu saa videos no pick up white na na ɛdi ɔmo anim a ɔmo bɛ ɔmo bɛ gyina the middle of the road it was a police car police foɔ kora na na ɛdirect ɔmo how to park what are you telling us no. Ma yɛnfa, hwɛ nnipa nkwa na yɛde redi agorɔ no o. Deɛ ɛtoo deputy organiser no, ɛnyɛ Nyame a, anka ne wuo ammoa no. Paa, n'ano nyinaa apaapae. So what are you telling me, sɛ ɔnti ɔkyena as deputy national organiser a ɔwɔ kwan sɛ party security yɛtumi ma ase bi no, ɔnsan mfa ɔno nko ara nsan nkɔ na yɛmbo ne saa biom, na ɔbɛnya nkwa? We will not sit down aloof again. if that is what they want hwɛ sɛbe if bɛma bɛma obi ayɛ bɛma o obi nyɛ bɛma nsi obi awɔ ghana kurom ha o nane a we are all men but ɛtɔ de bi a yɛhwɛ ghana nkasoɔ ne ghana yie deɛ nti no ɛtɔ de bi a na wahwɛ sɛ yɛn yɛn ti amena na de bi a wode wobɛbu mmara so san de asan de anka esi yɛn mpo no nka deɛ ɛtwɛn sɛ nkɔmɔ yɛbɛka ne sɛ deɛ esi no yɛma ne nsi biem. munya gyidi wɔ mu yɛ bɛbrɛ ase na woka kyerɛ sɛ ɛyɛ so wagon na ɛyɛ wakum se deɛ ɛna se deɛ ei na yɛaba akwati a yɛsan ba se yɛsan bɛtwɛn wɔ hɔ maza deɛ mma ne sɛ oguama biem wohwɛ nsɛm a ɛkokɔ so nyina anaasɛ npp ndcfoɔ no wɔ menasepɔ bi ɛwɔ mu mu oh, nti this the right time a ɛnyɛ menasepɔ ɛnyɛ menasepɔ ɛnka sɛ menasepɔ

na eyɛ ne ɛyɛ akweteɛ so you see na ne awo what we are saying sɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛn yɛ made mm. effort sɛ yɛbɛbra npp aban mm. yɛban na nado atry sɛ yɛbɛbra ase ɛyi afiri mu ɛna ɔmo asɛn bu no nti afei wɔ esisi ano sɛ yɛbɛ make effort bi a then we should meet at equilibrium. Wote aseɛ? Then yɛ biribi ma yɛnya gyidie wɔ mu. Up to now the president has not come out to condemn this act. Up to now woahu letter from wɔn wɔn party head office sɛ yɛkasa tia deɛ ɛsiiɛ no anaasɛ we distance ourselves from that action. Woahu biribi saa? And then wo wopɛ sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛnko yɛn ase woahu sɛ nnipa awu.

na baako sɛ ɔngu ɔngu ne deɛ no democracy bɛn biam na yɛnsan nyɛ biam okay na ne a what a run ahwɛ in any case before i land on this issue ɛnɛ ɔdan ase galamsey no amene yɛn ɛnɛ ɔdan amene wo ti mu ayɛ kurom ɔdan no galamsey no amene yɛn hwɛ na deɛ ehu a abɔ me pusa mede ayɛ asɛm a beebi a radio bi a makɔ so bi a mɛka ne sɛ ɛnɛ ada beebi a ada ɛsɔpla yɛn nyɛ nsuo a yɛnom wɔ yɛ hmm. fiefie mu ghana water ɛnya ne source of water to supply us no ɛnɛ ada hɔ no Ɛna ɛnsɛ yɛtu galamsey. And we all know the consequences a nneɛma a wɔde yɛ galamsey, the mercuries and all that chemicals wɔde yɛ galamsey adwuma no, yɛn nyinaa yɛnim. Nti sɛ nnɛ sɛ abɛn ada a, ɛyɛ ɛsɔpla yɛn nyinaa nsuo a, then our lives is at risk. Ɔdani biara a wotie me no, nnɛ wo nkwa, wo nkwa, wo nkwa, ehu, because ada deɛ, o- efie biara mu ada nsuo kɔ mu. Sure.
Nti sɛ nɛ hɔ ne yɛ kɔ tu galam hwɛ na nɛ ɔna mɛ deɛ media fɔ na mɛ bɔ mo akyi na mɛ dim ho yaw. Oh. Yes mɛ nfa ntɛtɛ mu. Ɛdɛn na yɛ nyɛ biom.
Mɛ se ha yi a mɛ tia mi kɛsɛ yi there was a whole segment a whole program a month or two months na asɛm a yɛ kan yɛ galamsey na yɛ mo kyerɛ kyerɛ yɛn sɛ deɛ galamsey ɛtumi sɛn man na ɛsɛn nyɔma ɛku nipa wotumi kyerɛ sɛ sɛ aman kura yɛ yɛ galamsey wobɛkɔ na akwadaa kura yɛ awo na na ne nsa atwa na ɛyɛ ha na na mo kyerɛ yɛ saa de no. Saa tam no a mokyerɛɛ saa dɛm na galamsey no yɛ ma yɛ kurom ha o. Saa tam na yɛ kurom hɔ da our jurisdiction baabi a yɛbɔ dɛsa no si ne baabi a na obiani ɔyɛ galamsey wɔ yɛn ha sei. It is on record. But ɛnɛ ade no abaabae ɛhwene ano ɛba yɛn nan ho a ɛnɛ ɛbɛku yɛn no ade no a moka kyerɛɛ no ɛnɛ de abɛn yɛn o.

sɛ sei na adeɛ no yɛ satam na ebi nni ha ɛnna adeɛ no bi aba ha nti saa de ahoɔden na ɔde kan ne nnora no ɛwɔ sɛ yɛ more than na ne aho but let me tell you let me say this it is now also the responsibility and the sole prerogative mm. of the municipal chief executive mm. wahyɛ yɛ bɔ waka kyerɛ yɛ sɛ obetu so anamɔ bɛyɛ action listen we need more actions than the talks he should this thing is rightfully mrs bosom because all the security agencies under this municipality no hyɛ n'ase, ɔno na ɔte, ɔyɛ chairman. Wɔfrɛ wɔn sɛn? Nusako. Uh, Musek. Musek.
Musek. Yes. Ɔno na hyɛ n'ase, ɔno na ɔkyɛ saa mm. committee no. Mm. So therefore he has all the powers or the authority to go out because wasan ma yɛate ase sɛ obi ani wɔ hɔ ho nkrataa sɛ ɔbɛyɛ mining wɔ da ha per his record at the assembly obie business permit mm. obie no assembly na ma no nkrataa sɛ ɔnyɛ eh, mining nti obie ne hɔ a ɔwɔ ho kwan sɛ yɛ kurom hɔ adan na ɔyɛ mining. obi otu wɔ ha bi ɔyɛ bia illegal okay so ɛma ho kwan sɛ yɛbɛsan aka kyerɛ mc sɛ just as he promised us no we are putting more pressure because ade ne beebi ade ne du no ɛyɛ hu. meda ase na nane a sɛ saa so ankɔ saa mm. then now we have no choice to put our destiny and our life in our own hands because nane a tie o mekɔ fie no after lea meka sɛ nne yi sɛ be mɛtumi aka sɛ For this space no mɛtumi atɔ nsuo eh, bottle water anom mm. atumi afili me ho from ada nsuo okay. but mebisa me ho sɛ mebusuafoɔ ɛne me nuanom ɔmo wɔ ɛsɛm mm. gyadem nkwanta old town mm. aboabo sɛbi mɛnyɛ sika atɔ nsuo ama ɔmo nyinaa sɛ ɔmo nom na ɔmo ho tɔ ɔmo okay. mentumi nyɛ sɛ sika de mɛtumi ayɛ sɛ mano ɛn mano fɔfɛ yi ɛna mede bɛkasa mahoɔden a mewɔ metumi a mewɔ biribi a mewɔ a mɛtumi de ako ama abrɛ aseɛ no ɛne na mewɔ a mɛtumi de agyina Enti yɛka kyerɛ MCA ne ne mpanimfoɔ a ɛne wɔn a wɔka bi wɔ aban mu sɛ, sɛ wɔantumi ansɔre anko ankɔ baabi a ade no aduru no, ɛyɛ hu na ɛyɛ ɛyɛ ɔhaw kɛseɛ ma ɔdaman. Wɔnsɔre, wɔnsɔre na wɔnko ma yɛn ntɛmntɛmntɛmntɛm, anyɛ saa a we will put our destiny in our own hands. Meda That is ase. our own way. Eh, Mr. Yan, Eh, Kofi, you see, eh, wɔn sɛ me starteɛ no, na meka biribi sɛ, sɛ asɛm ba a, Ɛyɛ sɛ we should know how yɛbɛ control yɛn emotions. Okay. Wate aseɛ?
Kofi ka sɛ ɛna yɛ mma te sɛ oguammaa. Afrɛ wo, what can they do? Oh.
Hmm, wo ka sɛ yɛ mma ne sɛ oguammaa. Ha- wh- wh- What at all can you do? Dɛn ara na abɛyɛ? Sɛ wo believe, wo, wo ka sɛ ɛyɛ NDC government na ɛhyɛ kyire na ɛyɛ sa, can you fight the government? If the government should release all yɛfrɛ no sɛ ne security force a can the NPP fight the government? That's why me meka sɛ sɛ yɛn mu a yɛ a ne yɛnya kwan opportunity just to come to radio asɛm ba a yɛ mmom ne we should come ten pounds. Uh, what I say? Do you know why I was so I so dicey before that near koto yɛ bɛto aba no? Na yɛyɛ yɛ yɛ yɛ former youth organiser Pablo na wakɔ yɛfrɛ no sɛ FM ɛyɛ asɛmpa akɔ ka sɛ sɛ wode si a yɛbɛtwa wode si a ɛno me to me no ɛyɛ menim sɛ ɛno na ɛma create that tension ne yɛ dɛn ɛwɔ hɔ this is what these people are thinking o so ɛyɛ sɛ yɛ so yɛyɛ dɛn yɛma hyɛ yɛ ho ne yɛyɛ dɛn yɛhyia wɔn because at the end of the day no we are the government. Kofi, eh, me nua, eh, sɛ sɛ deɛ meka wote Mate wase. wase. Nti asɛm ba a, Mm. ɛyɛ a yɛnsu, yɛn yɛn ma yɛn emotion because at the end of the day no, sɛ if akwatia violence to happen a, Mm. NPP will lose. You will lose. Oh, Ah, but NDC, NDC is in government. Kofi, listen to me. Sɛ NDC is in government. Mm. Wɔ wɔ wate aseɛ saa. We have all, we have every power. Saa tumi na ɛwɔ yɛ hɔ. Sɛdeɛ na yɛawa so. Tumi ni wɔn wɔ hɔ no a mo hyɛ Ɛyɛ vigilantefoɔ national security foɔ ataadeɛ. Me se ever since yɛ start sɛ yɛnya violence in yɛfrɛ ne sɛ what do you call it by by election eh, constituency no ɛyɛ the both party na ɛyɛ dɛn ɛko ntɔkwa. There hasn't been one single time a government a sponsor nkurɔfoɔ. Wɔn si ɛkɔ by election bi o ni asɛte committee of inquiry da. Yɛnyɛ bi da. But this to tell you How a ɔman no nyinaa yɛɛ dɛ ehuu sɛ this is bad. Enti sɛ asɛm ba a, ɛyɛ a yɛ yɛ yɛ like yɛ yɛ yɛnhu how a yɛbɛka no yɛbɛ address no. It doesn't matter how peeved you are. Wate aseɛ because two wrongs doesn't make anything right. Okay. Oh, wate aseɛ ɛyɛ sɛ ntɔkwa no aba fie no mom no yɛmfa nsuo no ɛnyɛ dɛ yɛndwo ntɔkwa no ano baa yɛnsan kɔfa papa na yɛmfa gyaframa nhyɛseɛ no nyɛ dɛ yɛsan bom. Wate aseɛ. Mm. What at all can NPP do in Akwatia? Dɛn ara de wɔbɛtumi ayɛ, wɔbɛyɛ dɛn? So are we still going to continue ɔhɔ happen in Ayawa so deɛ ahappen wɔ Abirikumadu North no, saa na yɛpɛ sɛ ɛyɛ dɛn, ɛkɔ so wɔ Akwatia? Sɛ even though no, sɛ obi wɔ tirimupɔ bi koraa sɛ saa na ɔbɛyɛ a, from now to that time no, ɛsɛ yɛtumi diffuse saa adwene no a ɛhyɛ nipa no tirim no. Sɛ, sɛ, sɛ wo, wo, wote aseɛ saa? Adeɛ no ɛhappen da bɛn? Is it not the Friday na asɛm wei happenɛ? Ɛnnɛ yɛ Monday, twelve koraa mmɔɔeɛ. Wonim maybe ɛmmɔ twelve na polisfoɔ akyerɛ nnipa a wɔayɛ dɛn wɔakye wɔn wate aseɛ because this happened with cameras it's not like talansi it's not like atiwa a na social media ne saa nneɛma nneɛma ne nyinaa nni hɔ no wate aseɛ when the guy was flying to hurt the woman nkurɔfoɔ capture no wate aseɛ wɔn deputy wei when the, he was beating no yɛwɔ videos of people a na wɔn bo no wate aseɛ police ni na ɔbɔ generally suturo yi Yɛwɔ video a yɛhu sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔrebɔ sotorɔ. Akoa yi a ɔasɔɔte Joy FM, saa girl no, yɛwɔ video a yɛhu sɛ akoa wei na ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ saa. Oh, woate aseɛ? Ɛha pii na wofii sɛ wagye me to the extent sɛ ɛha pii na atu, wahu sɛ ɔreyɛ sei na ɔnkɔpɛ baabi nyɛ dɛn? Ɛntɛ. So it will take time before you get these people. But I think, I don't think sɛ this thing will go unpunished a yɛbɛgyae saa nkorɔfoɔ no na wɔakɔ saa. Kofi, ɛɛ, me nua, sɛ if we don't deal with that, yɛamma nkorɔfoɔ anhu sɛ. It doesn't matter your political party you belong to when you cause violence at any poli any police station biara ɛyɛ crime wate aseɛ you need to face it nti kofi gyae sɛ yɛ nkɔ te sɛ odwanmaa ne yɛ nkɔ te sɛ odwanmaa no ɛno ɛno gyae because ɛmfa hwee nyɛ dɛn ɛmba deɛ ɛbɛtumi akretia ne sɛ bi a wɔbɛbɔ ani na wonni hɔ wo nua bi ho bɛka it doesn't matter sɛ ɔyɛ ndc ni anaasɛ ɔyɛ mpp ni Wate aseɛ? Because bullet ɛba a, ɛnim wo particles. Nti deɛ mɛka ne sɛ, yɛn nyinaa yɛmma akoma nyɛ dɛn? Ɛmmra fam. Because nobody is happy about what happened. It doesn't matter the kind of history a our Hawa Kumsin wɔ wɔ yɛn yɛn yɛn yɛn election eh, space nim. What was wrong yesterday is equally wrong today. Okay. Wa wa ti ase sa. Hmm.
Nti Kofi bra form na jai sɛ yɛ nkwa bi ah, there is nothing you people can do. Mu ti mi nye bi bia. Ache eh, mi nua oh. pani enya sɛ. You see, me de bia meka me se sa eh aboa no fidie ne kina hmm. ne sunko. Okay. Eja na.
Mu sɛ ne de ɔka kyerɛ sɛ yɛntimi nyɛ hwe. O kai emra ayisi wa ya waso wago. Yera Mahama na o voter region yɛ campaign. Within seconds ɔbɛduu Accra yɛ press conference wokae? Ɛnna ɔka kyerɛɛ sɛ video footage wɔ hɔ ne yɛntwɛn what i no you see deɛ meka ne sɛ even the government of the day has not been able to condemn this thing nti dɛn na ɛbɛma yɛ ahotɔsoɔ sɛ hwee nsi dɛn na woka kyerɛ me no listen sɛnea ɔkaeɛ sɛ bullet baa anim npp ani ndc no

woka kyerɛ me sɛ menyɛ dɛn membra fam sam george no a ɔno ɛyɛ ne dɛse yɛabo hɔ a wakum se yɛyɛ ne dɛse yɛabo na ɔka kyerɛ sɛ this is just the beginning no na woka kyerɛ me sɛ yɛmbra fam sɛbe wo ne nkɔla bi na ɛdi agorɔ ana sɛ yɛntumi ngyina sam george nkoa speech so na yɛka sɛ bi a ɛbɛ sam george was slap ɔyɛ cabinet minister yɛbo sam george ɔyɛ cabinet do you know what it takes for somebody to be cabinet minister

NDC foɔ National Women Organizer yɛ boɔ bi na wo kasa kyerɛ yɛn a ne yɛ ayɛ din sɛbi na ne a wo video kura wo kyerɛ kura yɛ bo na na bi si yɛ ɔka ɛtama yɛ hmm. bo na ɔka asoa no wo di asɛm na wo kasa ho yɛ bo ha na bi si o yɛ stop ne ne ne ne van ɔde hmm. kɔ yi nipa nyinaa si yɛ ɛbo no no what did you say wo ka deɛn that's what i'm saying sɛ sɛ issue baa. ɛsɛ so so so nanel so so nanel so sɛ ɔkae me ana obi so deɛ no ɛna wakyɛ sɛ ɛnsi saa deɛ mu abelekomadeɛ no ɛno so na ɛbɛkae abelekomadeɛ no nti wo asɛm ɛna ɔkyɛ sɛ so so from now no yɛhwɛ sɛ yɛbɛtwa so ebi nsi biem ɔ bisa sɛ ɔwɔ saa tumi no sɛ ebi nsi biem oh na sɛ na na n'aban na ɔpa n'aban akasa n'aban dɛn na n'aban aka afa deɛ si no deɛ na n'aban ayɛ afa deɛ si no party secretary aba abɛ condemn sɛ deɛ si yɛ no ntwa yie

sɛdeɛ yɛaka no, ɛte adeɛ a wɔka no, ɛnyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ ɛba. Na mmom deɛ ɛsɛ sɛ ɛba ne sɛ, ɛsɛ sɛ mpanimfoɔ no a wɔyɛ ɔman no mu mpanimfoɔ no a wɔyɛ ɔmampanin no asefoɔ no, wɔkasa tia adeɛ no ntɛm so ansa na biribi aba. Te sɛ nea me nua no ka sɛ wɔnkɔ akɔtua te sɛ Oguammaa no, ɛnyɛ sɛ ɔkɔ na wakɔ akɔtua ako, ɛsiane sɛ ɔwɔ dansɛboɔ koraa a, ɔbɛtintim ne nsa sɛdeɛ wɔatintim wɔn nsa de wieeɛ no.

N'asɛm ne sɛ wɔbɛkɔ akɔtie a biribiara ansi. NPPfoɔ yɛsrɛ mo, NDCfoɔ suban ara no. Ɛwɔ saa deɛ yɛ ɛnyɛ ɛnyɛ saa deɛ no na na wɔn reyɛ, wɔn repra no sɛ saa deɛ no wɔn bɛyɛ. Yɛsrɛ NPPfoɔ wɔn protect wɔn ho na wɔn protect wɔn manfoɔ. Nana a hwɛ ate sɛ yɛfrɛ no sɛ saa ɛɛ brick machines yi a Nana Akufo-Addo de baeɛ yi.

Kebi akɔ aboa bom. Boss yɛn kɔ.
Mekyia mekyia kofi ɛkyia NPS NPS wɔ kyima sɛ bɔbi nyinaa so kyɛma paabɛn ɛne NPP mpanyinfo nyinaa no ɛɛ bro ɛna kofi kasɛm bi ɛɛ media fo edu ebi nso a wɔyɛ medi mu yɛ akaka nka saa topic kura kura nka nipa sɛ wɔade sɛ ebi sika so. ne kanapa yi ɛyɛ galamsey Hwɛ, su no a asɛm bɛn na woka yi? ɔmo. A, a, a, yɛ, yɛbu amanfoɔ no, mɛyɛ discuss this topic. Nti, Right. democracy no a yɛpɛ ɔman no mu no, ɛno deɛ ɛwɔ he? Ɛyɛ deɛ meka no, nka ma, ma, ma me si a, nka bɛtema ase. Ɛɛ, sɛdeɛ Right. woka no, because yɛto Mate aba bi, yɛ, yɛ mate ase. antokwasi, ɛwɔ se yɛhwɛ no, Yɛ, yɛka, na saa deɛ no mate, ɔno agyae. mate ase. Yɛ, mate ase. Yɛ, but me kɔn asɛm no so no, na Kofi ka asɛm no, na sɛ wɔn mu ɛrefɛ no to previous nneɛma yɛ dɛ ɛsi. Ɛno nti na yɛto aba. Ebi yɛ biribi fua sɛ mo so mobɛyɛ resetting. Na mobɛyɛ resetting a, na mo wɔ kyerɛ sɛ ebi si, ebi sisi, ebi sisi, ebi sisi. Enti yɛte Ghana hanom na Akufo Addo na ɔyɛ obi o, na Akufo Addo huu no. Na mo deɛ, before the election koraa no, President Mahama kasa tiaa vigilantism. Na na wotumi sɛ wɔn ayɛ agenda bi sɛ wɔbɛs ka ɔman no. Na sɛ wɔn wie a, wɔsrɛ DP deɛ anaa NDC deɛ wɔyɛ wɔn yɛ nipa pa. Wate aseɛ? Enti yɛbɛsrɛ sɛ Ghanafoɔ, NDCfoɔ no, wɔn daadaa yɛn.

Kakra mpɛ sɛ meka ne sɛ, seesei Ghanafoɔ, yɛn ani abue. Wɔn a wɔn ani mbue no, wɔkɔ, wɔn, wɔn, wɔn boa wɔn ho ano kɔkɔ saa ntɔkwa ntɔkwa no. Ɛnti, deɛ ɔte hɔ no sɛ ɔbɛko no, ɔno nko ara nka sɛ ɔbɛko, ɔno nko ara nka sɛ ɔbɛkɔ akɔko, ɔno nka sɛ deɛ ɛbɛkɔ akɔko. Ɛnti sɛ ɔnim sɛ ɔbɛtumi ne ntɔkwa deɛ a, ɔno ankɔko ne ntɔkwa. Ghana ha seesei asomdwoeɛ na yɛpɛ, yɛmpɛ pinkye pinkye. Ɛnti sɛ biribi si na sɛ mpaninfoɔ ba abɔntene a wɔmmɛ condemn a, ma yɛn mmabun a yɛte nkyɛn no, yɛn yɛnkɔhyɛ eh, mmabun no bi nkuran sɛ kɔ na kɔko, kɔ na kɔko. Ɛnnɛ wiase no, adwuma koraa nni hɔ, na yɛayɛ, na obi de n'ahoɔden akɔko ntɔkwa. Enti yɛn nua no a ɔte hɔ no a ɔde no yɛmpene, yɛmpene no, onnyae saa na ɛmmoa no. Mate, Da mo ase. meda ase. Eh, hello, good morning. Na ɔkyerɛ sɛ ehu bi pɛ nti. Good morning, Anaya.
Yes, sir, boss.
Ɛnna yɛn koko bɛ kyerɛ maa mi. Boss, yɛnkɔ.

Sukuukuw no gyae a, kekareka no begyae. Ɛnyɛ mo nyan DC o, APP o, nea wɔyɛ no, ɛnyɛ wɔn bi na ɛkɔndɛm baako. Wɔn nyinaa, wɔn suban no no. Na ne, nea ɛtɔ so biam, ɛyɛ sɛ NPP no, wɔbɔɔ dan kyɛe. Wɔnka nkyerɛ Kusi, Kusi, ɔda bɛ mu ne galamsey no a ɔreyɛ no, na wɔn stop no, na wɔnka, wɔnka sɛ NDC, 2024, bɛ galamsey no, wɔyɛ wɔ hɔ daa. Ɛnyɛ NDC tab, ɛnyɛ NPP ne NDC foɔ na ɛyɛ. Nti wɔn ba, wɔn pɛ ntu obi so.

sɛ obi ne obi ko na ɛkɔ kɔ ɔkɔ kɔ saa na mo ma gyeel no na mo a mo yɛ amammufoɔ a yɛn yɛ sɔ mo ho na yɛde anya suro na yɛn nso yɛde ada temaamu no ɛna mo atwa mo ho twetwe mo ho asekan na mo mo ako na sɛ temaamu no ne obi kɔ ko na ɛkɔ kɔ sea ɛne ɛbɛnya gyɛɛgye na wayɛ dɛ wagyɛɛgye no na sɛ sɛ mmara na yɛhyɛ no a mo hyɛ na mo ka no a yɛn yɛtie no na mmara no yɛsom mmara na sɛ yɛsom kumi. Anaasɛ mmara no tumi de obi obi deɛ ni no? Mepɛ sɛ mebisa wo m'asɛm no no. Medase last caller mmara no yɛ adwuma paa but eh sisi ano eh kame ayɛ sɛ sɛ obi wɔ aban mu anaa sɛ political party bi wɔ aban mu a na obi asuro because wokɔ kane ebi a na nkosi aga nti ɛba ne saa na police fɔ no a ɛkɔ guide election no koraa no ebi a na

eh, nantwie, nipa bia nka ne ne to no. Sa me nka kɔmfoɔ nsɛm da, eh, deɛ wayɛ yi, mɛyɛ bi akyerɛ wo, me ne nyame adwuma. Bere a na Owura Yan anum bu ako kyɛ sɛ, sɛ mose mode besi a, wɔn nso na wɔwɔ abɛn, nti deɛn paa na mobɛtumi ayɛ a asɛ ɛbɛhunahuna wɔn? Eh, Maame Fancy, Nyame yɛ adom a, ɔkyena, eh, yɛbɛtoa so. Bro Naftali. Yeah. 30 seconds yɛn kɔ. Ah, eh, Mame Nda wase, Mame Nda yɛtiefo ase. Mame Nda uh, me, me coordinator ɔwɔ uh, uh, residential mm. yɛwura Robert Tato a mekyia no anɔpɛ yi. Okay. Uh, Mame Nda original TJ ne me nda me grassroots cobblers ɔmo frɛ ni Mame Nda ɔmo ase sɛ ɔmo aka dwumadi no. Me nua nan yɛ yɛkɔ no deɛ me obi frɛ sɛ mese eh, yɛkɔko ntokwa. Obi anka sɛ obi akɔko ntokwa. Mese yɛmma no sɛ oguaman biom. Deɛ mekyerɛ ne sɛ, sɛbe yɛ nso yɛbɛbɔ yɛn ho ban, yɛde bɛbɔ yɛn ho ban asiesie yɛn ho de atwɛn ɔpɛ. Se yɛkɔ a, yɛnnyae yɛn nsa mfa nhyɛ yɛn dam no mfa bi mu, because police fɛ wo Onane a sɛ wobɛkɔ, sɛ Akwatia deɛ ɛbɛn ha yi a, mm. wobɛkɔ hɔ. Mesrɛ wo sɛ hu se yɛbɔ journalist bi asom. Mm. Police ni na ɔsɔ kɔbɔ journalist no ho ban no. Ɔno na ɔbɔ journalist no asom. Nti wo Nane a wosɛ wokɔ a, mesrɛ wo kɔ no sɛ kɔ no yie because eh, policefoɔ no a wɔbɛhwɛ sɛ wɔbɛbɔ ho ban no ɔno kora na ɔbɛhwe wɔ som aboro city fm mm. yɛabu ɔmo no policefoɔ gyina hɔ nane a adeɛ no a yɛto ɛkɔ no sɛ woamfa wo nkwa anhyɛ wo nsɛm a obi ɛde ne wo nkwa bɛhyɛ ɔno no nsɛm nti yɛkɔ no yɛbɛkɔ no sɛ yɛbɛkɔ ne mmɛmɛm yɛnkɔ no sɛ oguama no biam nane a ne yɛ saa me nsa nkasa mm. papa bi kaa sɛ mese eh, mm. ɔdan ha mm. yɛn tu ganam mm. se na eh, kusi mesrɛ mese ɔdan yɛ gye with diction ɔdan
ɛnyɛ blog yi so atimansa blog ɔdan ɔdan a yɛ brim central yɛ yɛ beebi a yɛano ka ne beebi a yɛano si no na yɛ bi a nyɛ ganam se wɔ ha ɛne deɛ yɛ record obi bi a ɔbɛkɔ bi a yɛ no korɛ sɛm ɛnyɛ nkontompo sɛm nti mesrɛ mo mo ma yɛhwɛ ne saa ne yɛ san nsusu bi asɛ de eh, municipal chief executive a ɔmampanin ogyina ɔmampanin ano a security agencies ni ahyɛ nana so This is a call to rise, this is a responsibility, yɛnhwɛ sɛ ɔbɛka because ada deɛ baabi a adu no aduru adu ɛbɔn mu paa mm. kyɛ sɛ ade no abɛn yɛn a yɛanhwɛ yie a amanfoɔ nkwa yɛn nkwa yɛn manfoɔ nkwa yɛn ankasa na sɛ yɛn manfoɔ no nti yie na yɛn manfoɔ no haw ne yɛ health ɛnsi yie a sɛ wobɛsi dɛn adi yɛ so anya asopa ɛde adi wo dwumadie no Nti yɛbɛ srɛ mo mpanyinfoɔ a mo ka NDC foɔ a mo aba abɛn mu no this is a mo nfa ɛ very proactively mo act because wei deɛ galamsey wei asɛm wei yɛ deɛ yɛn ntumi nhwɛ so ɛma ne nfrom yɛ mpakyɛw paa. Meda ase Mister Ayan.
Eh me nua. Yɛbɛ srɛ sɛ Akwati Aduane deɛ NDC foɔ mo fa mo nnadeɛ nto fam. Deɛ mɛ continue aka ne sɛ listen ɛyɛ sɛ. Oh the mo deɛ a na yɛ sad ne sɛ ɔmo a ɔmo tu gya gum ne koraa that day no ɔmo nyɛ dɛn ɔmo ɔmo nkɔ bi o wɔn ate aseɛ ɔmo a ɔmo yɛ yɛ bɛko ne yɛ yɛ mpene yɛ bɛyɛ se ne yɛ yɛ bɛ se no that day no koraa ɛhɔ no ɔmo nyɛ dɛn ɔmo nkɔ na mimi ni ma ban wɔn ate aseɛ we say we are resetting Okay. nti yɛ mma kwan ne nhwɛ na Saa deɛ nneɛma kɔɔ no so nsi wɔ bio. akwatia ne nyɛ dɛn ɛnsi bio ɛna what we should know ne sɛ akwatia hɔ no a yɛkɔ no yɛ pɛkura kyerɛ sɛ obi da fam nti awerɛhoɔ nso yɛ dɛn ɛwɔ mu wate aseɛ nti even though na yɛkɔ akɔkɔ to aba no yɛsen akɔ ayie wa wate aseɛ nti ɛsɛ obiara de hyɛ ne tirim sɛ in the memory of that young man na walu so ne life no yɛbɛma ba election wei akɔ without any violence na ɛnyɛ the first time wɔho na ɛma yɛ NDC yɛ reset na yɛsɛ yɛ reset no Ghanafoɔ nyɛ dɛn ngye ntom. Wa wate aseɛ? Mate wase. Mɛkyerɛ me party mpanifoɔ, constituency executive, ɔmo akwatia nyinaa ne sɛ, ɔmo ntrae sɛ ɔmo bɛ diffuse any kind of anger biara a ɛhyehyɛ party mma mu biara no, na that day no, yɛn NDC foɔ mmom, yɛn gyina hɔ as a safe guard a yɛbɛ prevent sɛ any violence biara bɛkɔ so. Hwɛ, da biara asɛm a meka kyerɛ me comrade ne sɛ, sɛ if you are looking sɛ 2028 Yɛn ho bɛyɛ Ghanafoɔ akɔnnɔ na nnipa biara a yɛde no bɛba biara no, Ghanafoɔ bɛto aba ama no a, ɛyɛ sɛ yɛ make sure sɛ biribi a ɛnkɔ yie wɔ yɛn amanyɔsɛm mu biara no, yɛ yɛbɛ sacrifice yɛ personal interest, wate aseɛ, na yɛde asɛte ne right na yɛatumi asan anya power no bio. But sɛ yɛanyɛ no saa na yɛma the good will a nkurɔfoɔ no wɔ people no wɔ ma yɛn no so te ba fam a, wɔanhwɛ a na power a yɛkita yɛn yi, 2028, ne yɛansan annya saa power no ara bio.
Medase. Abusua Owura Yan Anum Boako kasa ma NDC amanyɔ kuo no. Meda no ase papaapa sɛ ɔnnɛ ɔbɛboa yɛn ma show no kɔɔ kama na afei nso Owura Kofi Naphtali ɔno ɔyɛ NPP Communication Director wɔ Akyemda Constituency. Amagye Herbal Clinic Diabetes anaa Gono yadeɛ woɔ ahodoɔ bi a ɛtete hɔ no bra na yɛnhwɛ wo. Yɛwɔ Akyemda SDA kwan no so na kyerɛ sɛ Gas Filling Station opsit hɔ nom aa. na yɛbɔ adwuma. Zero two four four eight seven seven eight four zero Adwumawura, Frimpong Enterprise, yɛwɔ ɛyɛ tipa truck a yɛde boa, wopɛ anwea, wopɛ gravels anaasɛ quarry dust ne nyinaa ne boɔ no wɔ fam, bɔ yɛ pono mu na yɛfa bi mmerɛ o. Afei yɛwɔ ɛyɛ fan milk ɛna afei nso yogurt depot a ɛno wɔ Akyemdan quarters, Tilapia junction hɔ nom aa, bɛtu bi na kɔtɔn. Zero two four four eight nine seven five two five Kwaberanwura Bank, brɛ na sika puduro no nyinaa no yɛmmoa wo na wo nso gye loan Ɛno akyi no nso, sɛ wopɛ sɛ wobue account a, savings, current, ɛna afei nso salary account, mobile money, Eastwich, ɛne Western Union account biara yɛbue bi wɔ hɔnom. Akyem eh, Asuom headquarters no ɛhɔ na ɛwɔ na afei nso Kede Opsit Arc Press, eh, printing press, na afei Buadua yɛwɔ ɛyɛ lorry station hɔnom a, ɛna afei wokɔ Asamankasa, Force Line, Pramkɛse, yɛne polisfoɔ no na ɛwɔ the same ɛdan no mu, Akyem Dan, Twumasi Spot hɔnom a, frɛ yɛn wɔ 0501 Three three five two five one Flora Chemicals wo ba a yɛwɔ nnoɔma ahodoɔ a ɛbɛboa sɛ wopɛ sɛ woyɛ samina ne detergent ɛne ɛho materials anaasɛ items no nyinaa wo ba Flora Chemicals a wobɛnya bi wɔ Akyemdaa Kumasi station hɔ zero two four zero zero one four one nine nine na wɔne akasa Betway Ɔse for the love of the game abusua promotion no gu so kɔ so nti de hia ara sɛ ɔde wo ho bɛhyɛ mu bi na wadi sika botene paa ɛwɔ yasoɛyɛ na biribi atumi Tasty Tom abusua wonya bi a ɛbɛboa wo paa program bi a woyɛ biara no wonya Tasty Tom tomato paste no a ɛma w'aduane no ɛyɛ dɛ 0208186907 Bikahene Enterprise ɛwɔ nneɛma ahodoɔ bi te sɛ ɛmo biscuit na afei drinks ne nnuane ahodoɔ no nyinaa bi wɔ n'asoɛɛ. Robsco Electricals, Abusua wo pɛ bulb, cables anaasɛ socket, electrical appliances, gas cylinder ɛna afei nso Energy Commission agyina atom sɛ wopɛ sɛ wɔayɛ wo dan a wokɔ Robsco hɔ nom a wɔbɛdi dwuma no kama kama de ama wo fridges ne biribiara ɔtontɔn bi Akyemda Community Hospital Junction kɔ a wabie mu a eh, n'afidie no da Akyem Ansa FM 024452 Ɛyɛ five one five five zero two four four five two five one five five na ɔne Roscoe adi nkɔmɔ abusua dwumakuo wei ɛna wɔn sɔ yɛ asene ɛwɔ sika fam sɛ ɛfa ɛyɛ adekyi mu nsɛm ɛnfa mmerɛw ɛwɔ Akyɛmansa ninety six point one FM wote Royal Boss nka saa nso na Sir Bright Aboagye